Oturyň Ýomudow. Hany başlalyň. Familiýam Ýomudow. Adym Öwez. Bir müň dokuz ýüz ikinji ýylda doglan. Şo kagyz hemmesi ýazylandyr. Sizden ozalam sorag edipdirler. Ýöne näme-de bolsa men hemmesini täzeden başlamaly boljak. Men ýene gaýtalap aýdýan. Tüpeňi meňki ýöne atan men däl. Gowja oýlansaňyz. Düşüniň. Beýdip, sorag dowam edip bolmaz. Men sizden haýyş edýän. Baryň, ýene bir gezek oýlanyp görüň. Äkidiň tussagy.

Iwan Mihailoç, a institut, diplom goramagyma ýarym ýyl galdy. Düşünýän, düşünýän. Menem gadyrdan akademik gubkyny adyn institutda almadym ahyry. Häzir döwür şeýle ýomudyr. Okuw gutarmaga wagt ýok. Düşünýän Iwan Mihaýlyç. Ine, oka. Türkmenistan hökümeti Garaguma spesialist ibermegi haýyş edýär. Men seni makul bilýän. Senden mynasyp adam ýok. Praktikanam şo ýerde geçdiň. Iwan Mihaýlyç, Men başararmykam? Meň okuwçylarymyň ýüň sakal eden ýeri ýokdur. Şöyle, sen hemmeden belet ahyry. Men saňa ynanýan Ýomudow. Iwan Mihailoç, kofe. Garagumda gözleg işini hemme taraplaýyn giňeltmeli. Ylaýta-da, respublikanyň günbatarynda. Biz hökümede, halka Söz berdik. Sözümizde-de tapylmalydyrys. Wiý, ýogsa-da sen täzelik eşitdiňmi? Sibirde, Günbatar Sibir mezozoýunda nebit hem gazyň köpdügini soňky geologik barlaglar subut etdi. Eger sen öz burawyň bilen türkmen mezozoýynda nebtiň barlygyny subut etseň, Sibir nebtini gözlemeklik gör nähili aňsatlaşar. Türkmenistanda neft barlygyna

Salowmaleýkum. Salam. Meni Jebelow şurasy berdi. Özümem komsomol ýaşeýkesiniň sekretary. Hany adamlar nirede? Adamlar-a ýok. Aşgabatdan telegram almadyňyzmy? Aldyk. Oba şurasy başga adam tapmarsyň meni berdi. Be, nätmeli bor? Näme gazmaly bolsaýdyň? Üç-dört adam geçjek işine özümem ederin. Ýeri bolýa-da. Hany ýör. Salam. Şu ýerde geçiriljek barlag uçastogyň naçalnigi Ýomudow. Salam. Maňa telegrafdan peýdalanmaga rugsat edildi. Inede mandatym. Häzir bermeli habar ýok. Umuman şura ýerine işlänimizde telegrafy işimiz düşer durar. Häzirlikçe sizden bir haýyş. Hawa, hawa. Maňa kagyzjyk beriň. Kagyz, häzir. Bakuwdan montažçylar gelmeli. Şolara biziň boljak ýerimiziň salgyny berersiňiz. Ýagşy. Sag boluň. Sag boluň. Çartowuryň çägi. Siz bu ýerde näme gözlejek? Nebit. Gara altyn. Siziň bu ýerleriňiz gara altyna baý bolmaly. Eý, olar altyn gözleýärmi? Altyn? Be, onsoň kim aýtdy? Olaň özi aýtmadymy näme? Haý, goý, sen aýt. Olar alty. Bu ýerde içerki zat galdy. Edolitmi? Oho. Sen ony nirden bilýäň? Kitapdan okadym. Ýogsa-da, seň şu golaýdaky öýdýäň daşdamy? Bir kunlik ýol. Ol dynsa, senem gumdan çukur gazmaga çagyrýamyş diýip eşitdim. Ataňy näme üçin Sibirden çykarandyklaryny ýadyňdan çykaran-a dälsiň-dä, Dawut? Onsoňam ýigitler at atlananda, senem-ä keçäň üstünde aýgudy şuňňuryp oturmandyň. Ana, şonda men saňa gol ýapypdym, Dawut. Häzirem kömek etmäge taýyn. Bu wagt zamana şeýle. Bu dogduk mekanda Dawut, seň babaň meň atamyň goýunlaryny bakypdy. A sen bolsa meň goýunlarymy bakýaň. Indi biziň topragymyz bar. Bu ýerden odunsyzyň agtaryp tapjak bolýan zadam biziňki bor. Odunsyz bize gelýär.

Baý yssydygyna-ow. Türkmen adamsy yssa çydamly bolmalydyr. Gawun getir. Sag boluň. Biz işlije geldik. Biz şu töwerekden neft gözlemekçi. Habarym bar, habarym bar. Bize iş güýji gerek. Bu taýdakylaň hemmesi çopan-çoluk. Olar seň diniňi etmezler. Hany şundan sora? Sürüsini taşlap gidebiljekmi? Balygyňky suw bilen, çarwalaňky dowar bilen. Men her işe aýda bäş goýun alar ýaly hak tölejek. Müň goýun bereňde-de, çopan halky biderek ýere çäge dörmez. Hany seň özüň näme diýýäň Dawut? Ýör bolýada. Oturyň-da, how, nirä? Gürrüňimiz paşmady.

Oglum bar çal getir. Geleweriň. Siz obada sylanýan adamlar şul. Gaýrat ediň-de maňa kömek ediň. Erkek kişilere saňa iş bolup gitmez oglum. Olar dowarlardan, çagalardan aýrylyp bilmezler. Ras uzakdan gelen bolsaň özüm kömek edäýmesem. Bize ýigidiräk adamlar gerek ýaşuly. Iş agyr. Neçelik köp pul töläjek diýýä. Berlen kömek üçin hak soralýan däl. Biziň bu ýerlerimizde biri öý tutsa hemmeler oňa kömege gelýä. Gummullyň däbi şeýle. Seň näme gurjak bolýanyňa bilemok oglum. Ýöne sen ýeke. Haý! Elbetde başardygymyzça saňa elimizden gelen kömegi ederis oglum. Hoş sözüň üçin sag bol ýaş. Oglum sen näme üçin ýer köwjek bolýaň? Suw gerekmi? Geregiň suw bolsa biziň guýymyzdan alyber. Biz suw gözlämzok ýaşuly. Biz neft agtarmakçy. Ine serediň. Şuňa wyşka diýerler. Şeýdip, biz turbany ýere goýberýäs. Uzyn turba. Aý, ine aýdaly şu siziň guýuňyzdan hol depelere çenli. Bir kilometr uzynlykda bolaýmagy mümkin. Ine onsoň şol turbalaryň üsti bilen

Oglum, nebit saňa nämä gerek boldy? O ýeke maňa däl ýaşuly. Nebit uly ile gerek. Eger-de biz nebit tapsak, şu ýerde uly şäher gurlar. Ine şonda sizem diwarlaryndaky turbalardan şaglap suw akýan jaýlarda ýaşarsyňyz. Men ýene bir gezek Professional ynanjym bilen gaýtalaýan. Nebitdagda nebit gözlegi perspektiwasyz hemem peýdasyz diýip hasap edýän. Bu demagogik beýannama. Men Pawel Ýuriçiň teklibine garşy. Nebitdag perspektiwasyz hem peýdasyz diýen pikir nädogry. Hemme ylmy çaklamalar ak çygar gatlaklarynyň astynda nebit bardygyny güwä geçýär. Siziň teklibiňiz gözlegi dowam etmeli. Trest barada näpikir edýär? Hawa. Çöketliklerde nebitli ýerleriň rezerwiniň barlygy dogry. Ýöne bu ýerler gelejegiňki. Ertirki gün üçin. Çünki häzirki şertlerde o ýerleri peýdalanmak başartmaz. Esasanam geologiki hem tehniki sebäplere görä Ol rezerwi peýdalanmak mümkin däl. Agyz suwunyň, işçi güýjüniň ýoklugy zerarly dörýän kynçylyklary hem goşsak, gözleg üçin çakdan aşa kyn şert döreýär. Gözlege sarp edilen çykda hiç haçan özüni ödär. Ödärmikä weli? Bihuda töwekgelçilik edýän bolaýmalyň. Belki bir oýun daşary ýurt konsessiýasyny bermek barada oýlanyp göreris. Daşary. Saba ýola düşer. Ýeröle gidiň. Petrol çekiň. Iň bolmany dwigitel bir oturdyň. Seň adamlaň bolmasa men ony başarman.

Biläsiler, üç gün garar. Aşgabada şo dwiteli özüm ötüp getireýin. Oglum, ynha men saňa ýene bir işçi getirdim. Salowma aýt. Ýagşy kabul ederis. Ýoldan ýadap gelensiň. Hol ogluň ýanyna bar-da, demini-dinjiňi al. Bolýar. Biraz güwweli adam tapmadyňmy, Gylyj aga? Men tapamok, özi geldi. Öýlenjek diýýär. Galyň bahasyny gazanmaga gelipdir. Özüne beý. Oglum. Bu gurýan zadyňyzyň işi köpmi? Köp bolja. Biz-ä birki günlükmikä öýdüpdik. Oba dolanmaly. Heý, bu zatlar näme? Bumi? Aýlanpas. Turba näleýär? He. Eý, bu deşik nämaý? Hä, taýyk. Turbany goýar. O aýlanyp, çuň guýy gazar. A gumuny nirä dökýärler? Sen-ä guýy gazyp görmediňmi? Ana ýeri. Ana. Eý, wiş garaň atýan ýaly. Bilýäňizmi, Öwez Myradowiç, könelişen konstruksiýaly dwigateli siziň şu uçastogyňyzda ulanmak bolanok. Bu maksada laýyk däl. Siziň üçin täze gurallara garaşýas. Amerikadan. Men garaşyp biljek däl. Adamlar o ýerde işli otyrlar. Men size dört gezek telegram berdim, maňa bir gezek jogabam bermediňiz. Düşüniň. Bakuwdan gelen montažçylar ýene üç günden gaýdýarlar. Hany maňa iberjek diýen adamlaryňyz nirede? Siz näme öňe komsomolyk galmagymy isleýäňizmi? Adam ibermegi Garahanowa tabşyrypdym. O ýerde hiç zat ýok. Maňa enjam gerek, tagta gerek. Gurallar bireýýäm iberildi. Siz näme, şu çaka çenli iberilen zatlary almadyňyzmy? Şol iberen zatlaryňyzy enjam diýip hasap edýäňizmi? Garga çokuşyny edip guýgazyp bolanok. Çuň skwažyna gazamak üçin ştanga stanogyny iberýäňiz. Näme diýseňiz-le, Öwezmyradow. Iş wagty gutardy. Gowsy erte geliň. Dwegitel hem adam alman şu ýerden hiç ýerik gitmen. Onda bagyşlaň kärdeş. Gapyň daşyndan gulplamaly born. Hany aýdyň. Şu işiňiziň başa barjagyna siz ynanýaňyzmy? Men bir zady bilýän. Nebit bar, bizem şony almaly. Siz ony kim bilen almakçy? Siz Atabaýewiň aýdanlaryny diňlediňiz-ä? Diýmek siz Türkmenistanda işçiler synpynyň dörejekdigine ynanýaňyzda? Siz näme ynanyňyzokmy? Pawel Ýuriç, siz dwigiteli haçan ugrukdyk diýdiňiz? Düýn öýdýän.

Siz näme hokga çykarýaňyz? Indi iş-güýji barada görkezme ber. Men hiç hili görkezme bermen. Halo! Sownarkomyň başlygyny beriň. O nämä gerek? Oň ýaly bolsa, Adam bermejekligiňizi Atabaýewiň hut özüne düşündiriň. Bolýar. Adamam bereýin. Ýöne erteki gün özüňiz jogap bermeli bolarsyňyz. Söz berdim men, ana dwigitel. Işjeň getirdim, ýörüň. Trieste niň tejribeli işçi diýip bilerlerdi. Şularmy? Wah çara özüm günäkär. Enjamlary ýükledemde bular eket sak töledim. Siz nireden? Men gyzlarbat işçilerinden. Ine putýowkam. Ors adamsynyň hünärmentdigine telpek goýaýmaly. Hä, Nikolaý, ýagşy bak, bu zibil ýagy çoh iý. Bolýa, bolýa. Muňa gör näçe pul harç edendirler. Bular ýöne ýere gum dörjelemezler. Baý äpet zad-ow.

Soň görüberýäs. Özüň başla. Men işşekkä. Ýer bolýa-da. Açylyş elleýäňizmi? Hany bäri gel. Iň soňky çüýşämiz, naçalnik. Soňky çüýşe bolany üçin. Ýöne mundan beýläk şu ýerden gidilinçä köp zatlardan saklanmaly borys. Çölüň dessury şeýle. Guýan jaňyz içiňde dessine wyşka baryň. Obalardan adamlar gelipdir. Garaşýarlar. Seňki birinji smenadyr. Onda näme? Başladykmy? Awe. Jamata birki kelme söz de. Men näme aýdaýyn? Öňde agyr iş ýatyr adamlar. Biz öz topragymyzda gymmatly hazynaň bardygyna berk ynanmalyrys. Ine şonda biz hökman o hazynany taparys. Nebit alarys, mogullar! Alert. Hany, başla. Naçalnik. Belki özüň başlarsyň. Muhammet.

Duruň, duraweriň! Paý! Şunça gyssansagam gijä galyňok. Oglum, şuny gaýtalap bolýan bolsa ýene bir işletsene.

Aman gardaş, kömegiň üçin sag bol. Maşgalaňa salam aýt. Oglum, ýagdaýlar niçik? Men-ä oglum, täşli işiň soňlansoň kömekleşmäge geldim. Ine, öýümem getirdim. Şu ýerde ýaşaýbiris. Ine, şeýle ýaşaýbiris.

Açar al. Sähet, sen nire? Alyp geleýin-le. Ynha, bärde açar. Nädýäň-aý?

Ine oglum, şeýle. Men muny öz ýanym bilen alyp gaýtdym. Indi men muň hem atasy, hem enesi. Ha, Öwezjan, gel.

Ýagleniýe. Oho. Bu. Muhammet. Men bu ýerde siziň kitabyňyzy okajak boldum. Örän oňat. Hany. Sen mundan hiç zat düşünmersiň. Häzir men saňa bir kitap çykyp bereýin weli, sen şondan bir zatlar düşünäýmäň ahmal. Ine. Oho. Suratam bar eken. Sag bol. Öwez jan. Otyrmysyň? Hä Gylyjaga gel. Öwez jan maňa şo tüpeňiňi beräýseň. Tüpeň nämä gerek bol Gylyjaga? Aý ätiýaç üçin bolsa ýagşy. Ýöne seresagrak bolaweri. Bolýar oglum. Gylyç aga. Ertir razýetka bolmanyň deňizi telegram äkidersiň. Aşgabatdan turup ibermeliler welin, henizem ýok. Eger gelmese oturybermeli borys. Bor, bor oglum. Sähet, şol adamdan sorasana, näme ulaşyň görseň o ýerde dur. Goradyk. Ol edil agzyna suw alan ýaly. Awes, bir bak. Bele kerini agtarmak lazymdy. Bu kerin degil, altyndyr, altyn. Iýsem bar ýaly. Eý, Akmet! O nähili altyn? Bolýar, bolýar. Siziň baryňyz biri-biriňizden näme gözleýäniňizi gizleýäňiz. Kimsiň-how? Men. Durdy. Ine, getirdim. Altyn. Bi seň getiren zadyň näme? Neçirniň özi şuň içinde altyn bar diýdi. Aý, haýwan! Çaltyrak getiren ýeriňe git. Biläýseler deriň soýarlar. Oglum,

Kärdeşler biz çöregi mugt ýeýäne däldiris. Ýomudugyň buraw gazylmanka gömüler diýip meni ynandyrdyňyz. O bolsa hanhak burawlap ýör. Oňa adam iberenem, gural iberenem siz. Oň ýygnan çarwalaryna göwnüňiz ýetenokdy. Oba-da çarwalaryň-a bir dilini tapdy. Üstesine-de, hormatly Pawel Ýurýewiçiňem gözüni Çöpataga-da aňňalak gapdyrdy. Sizem meň orunda bolup görsediňiz. Alekseý Nikolaýewiç, ýanyňyza Ýomudow geldi. Çygaryň. Goý, birsellem garaşsyn. Tasak gelipdir-ow. Turba hakdadyr. Näme begenýäňizi men-ä düşünemok. Alekseý Nikolaýewiç, men ýomutgyň garaşmaýan sowadyny taýynladym. Ony turbasy goýmagyň planyny çekdim. Boň-borow işini üç-dört aýlap ýatyrar. Onsoň soňunyň nähili gutarjakdygyny düşünýän bolsaňyz gerek. Ýagşy. Çagyryň. Aa, Öwez Myradyç. Gurt agzasaň gurt geler. Edil şu wagt biziň bu işgäriň gürrüňini edip otyrdyk. Düýn men bu mesele boýunça hut Sownarkomda-da boldum. Bize Ýomudowyň diýýän turbalar bir çak gelmelidi. Henizem ýok. Turby berýän edaralar bizi ýaman kösýärler. Işiňiziň möhümdigine düşünýäs. Ýöne bizde başga alaç ýok. Düşünýän. Döwür şeýle. Bu wagtlar ähli ýurdumyzda kyn. Bize daň zat däl. Siziň burugyňyzy ýatyrmasak alaç ýok. Wagtlanç elbetde. Gynansak-da başga çykalga ýok. Hawa, ýagdaýyň kyrlygy bilen men büteýleý razylaşýan. Şonuň üçin hem trestiň aladasynyň bir bölegini öz üstüme aldym. Maňa ibermeli turbalar näme üçindir bir sebäp bilen başga bir buroga iberilipdir. Men häzir hut şu ýerden gelýän. Biz turalarymyzy çalyşdyk. Olaram razy, menem. Indi size diňe daşy gytny çykdajysyny tölämek galýar. Şu jazy kagyzlara gol çekseňiz hemme zat düzelýär. Sag boluň. Sag boluň. Sizem gutlaýan kardeş. Näme diýsene. Hany siziň dostuňyzyň ady nämedir? Orazbaýmy? Sen ýomudyňkyda oň adamlary bar diýýärdiň-le? Hany al! Berkräk! Salli. Häzir, häzir. Ber takla. Allaý jora körüne keçirdik sag boluň. Ýer bolaňokmy? Häzir. Çek. Goldap, ýokaryk çyk, eýesiz diýim ýele çalyşdy. Çykmasyn ýokaryk, häzir. Nädýäňiz? Ýokaryk çyk! Nirä gelýäň? Men entek janyňda niremok. Kim çyksa şo çyksyn, men aşyk çykdym.